ער איז געווען א בערך, א קליינער, אבער אפעטיטרייך, און ער האט געהאט א גרויסע שיסל, די גרעסטע שיסל פון אונז אלע. But the shamus on the film was very small but he kept the largest bowl of us all.
דאס איז איינע זאך ווען איך האב געקוקט דעם פילם, ווען איך האב דאס די מענטשן מיט וועלכע איך בין געווען זייער נאנט האט ער דאס מיר גע. וואו האמיר גענומען געווער? א טייל געווער האמיר מיט זיך גענומען

פראם די ענערדזשי.
אזוי אז מיר זענט, מיר האבן זיך געלערנט, געקענט שוין טייל שיסן אין געטא אבער דא האט מען זיך פארפולקאמט. אין די געטא ווי לערנט טו שוט א ביט באט היער ווי ריעלי האד טו לערן האו טו דו דיס.
נו איך וויל אייך דערציילן מען האט אונז אראפ געווארפן פון מאסלע געשיקט געווער און אין דעם איז געווען קיכעלעך מיט א

באט שי סטיל וואקס קוויק און איי סעיד יו גייס קענט קיעפ אפ וויט מי. עס איז זענען מיר זענען געווען ווי מען זאגט מיר זענען געווען פארשידענע מענטשן פון פארשידענע מדריגות אינטעליגענץ עס איז געווען ביי אונז א גאנע פיינע ריחות אבער מח איז געווען זייער א העלדישער עס איז ניט וויכטיג אבער מיר זענען געווען זייער גוטע פריינט.

האָט זי זיך פֿון אָנהייב האָט ניט זיין זי געווען, נו, די דאָ אַ פּושקין הויז, דאָרטן זיין זי זיך אויסגעבאַהאַלטן אַ נאַכט. שפּעטער זיין זי געגאַנגען, איך האָב דורכגעפֿאָרן אירן פֿאָרן, אַז זיי מין גע, ס'איז געווען אַ שרעקלעכער רעגן, און זיי האָבן באַשלאָסן, דאָרטן איז געווען אַ בודקע איבערן טייכל, יעדע בריקל האָט מען געהיט, און זענען צוויי מענטשן, וויטקע קעמפֿנער און חנה באָראָווסקי, די פֿרױ פֿון קאַפּלינסקי, זײַנען שענע פֿרױען, האָבן זײ געװױלט די דײַטשן זײ זאָ אָפּװענדן, זײ זאָלן ניט לײגן קײן נאַכט, עס איז געװען אַזױ פֿיל מענטשן, אָבער ס'איז װען אַזאַ שרעקלעכער רעגן, אַז די דײַטשן זענען ניט אַרױס אױף זײ אַ מאַסן. זײ זאָגן, First we group that left through the sewers thanks to Kaplinsky,

דער אנפירער פון דער ווילנער בריגאדע. ווען מען גייט צו די. דיס איז עספעשעלי פאר די ווימען אמאנג יו. יא, דאך האט יא פאראייניגט אסאך אסאך. ווען מען גייט אינטו די פארעסט, די ליעדער אוו די ווילנער בריגעיד אינווייטעד אס. אפילו דאס האט געליינט זייער א דאך א חיל קאראשינער מיט אזא מין געהויך, אויף א בוים זעמיר געזעסן, ער מיט א פרוי א בלאנדע. און מיר האבן אים דערציילט ווי מיר זענען געגאנגען פון געטא, וועגן וואס איז אין געטא, ווייל ער האט זיך יענעם זייער גוט געקענט, מיט צעיק איז עס געווען זיין פאמיליע, האט אונז זענען דערציילט, און ווען ער רעד מיר רעדן אינמיטן זאגט ער, איר זייט אזענע העלדישע מיידלעך, וויל איך אייך נעמען צו זיך אין מיין פאראייניגונג.
סאו ווי לידער אויף די ווילנע בריגעיד

אין וואלד, מיט וואס זענען מיר אנדערש פון אנדערע? אי מיר זענען אידישע מיידלעך? איך בין געווען אויפגעבראכט, אין א טאג ארום איז געקומען חיה'נע מיט די גאנצע גרופע, איך האב איר פארשטענדליך אלץ אויסגעזאגט וואס איך האב, זאגט זי קלעם זיך נישט, דאס איז א אידישע פרוי, ווער האט געהאלטן אז דער מאראלישער ניווא אין א אידישע פאראייניגונג וועט זיין אסאך העכער ווי